Merhaba ji we re şeva we xweş be înşela wan bi xêr û xweşî bin. Çaka xwe hazir kin û vir de werin ez ji we re mesela îşev bêjim. Di sala du hezar û hejdeh de li Urdunê xortek hebû navê xwe Şadî bû. Şadî esker e bi ritbet Reqîb Muwezefet Emin Am. Wezîfeya xwe ya rinda. û perê xwe jî rinde yonî û mokînok xwe ji cihê kirî bû li ser dişixuliyo. Bi şev yonî milet ji digînêkê bi rû bi şev elmim ên wextê ku boş dibe wextê ku îznê xwe hebe wextê ku ew xwe hebe li ser wî teksî dişixule. Muweselato milet digînê û dibê tîne şifêr dişixule yonî vixwînce wezîfê xwe. Yanî perekî pir xweş derdixê ji bo evê xwe ji bo şixulî xwe û kurik jî ji malbateke pir mezin e û merûf e. Bes ino kurikekî besît e. Yanî bes ino yanî ke aîle yanî aîlê wan mihterem e. Ê deji dû çavê xwe berdibû qîskeke meriyê xwe.

Rokê dar dikeve dorê mewqifê mokîno. Bo mewqifê bosê mezin, bosê odî, bosê dolmîş derbas bibe milet siwar dibe dorê şixul. Dorê li wê darê di sekinê dibe belkî em ez zibûnekî xwe bibînim. Ê wenî li dinêrê dinêr qîsgek çi qisa xweşik li mewqif sekinîye pir qîsgê ecab dibe. Tê qîzikê li mokînê siwar dike yên li teksî. Siwar dike qîsgê li dide û distînê qîsgê li dibêje binêre. Çi wext ji der teksî lozim bê ez hozir im û sihrî min jî ji ê xelkî gîhindiktir e. Ti bes têlefûne min ke ez ê cidol bo te bim. Qîzik dibe temam. Dibê binê ku tu dikê herî şixule, ku dikê şixul vegerî, ku dikê nizom çi bikî ti bes têlefûne min ke. Qîzik kêf dike dibê mûdem ku sihrî xwe hindik e kêf dike dibê temam. Wala qîzik ji kê şixul vegerê. Rûdbê têlefûnê dike. Dibê were min vegerîne mol. Kur kêf dike. Di firê dorê wê tîne. Ê hêdino herû. Sibê wê dibê şixul hê vorê wê tîne. Herû kirî dewame jê ro. Tew dorê pêş qopî wê corno wê ro dike. Enê tahirno ji mewqifê ronokêrno dirêj pêşxopî wê wêro dike, dibê do tîne şixul hêvorî jî vedigerîne tîne mol. Mêrik hêdî hêdî qîzikê tim tîne bolê xwe ji bîrê nore qîzik. Hêdî hêdî pê ecob dibe yên pê enê xweş e wî pir dore û hêdî hêdî enê jê hez dike. Di nêrê enê hobiyekê hêdino. Tu fikirî çi pûre li ser e, çi bejn li ser e, çi çav li ser e, ji bîr nake. Yanî rastî rastî yê dî dîjê hez kibî min çi qanî ew kir. Min çi tu winî ecele kir min çû vo qîskê merî me nîşan kir. Xweskê min nekiro. Min cida çû vo nîşan kir min evo bi xwesto. Hêdina dilî xwe yanî kete vo yê.

Dibe çi royê te hê bil misteqbel yanî ez û tu em hev di bixwazînin tu jinê min bî bil misteqbel yanî eleqeyê jê dixwaze. Ê qîsik jî denerek xortekî wanî ya ji malbatekî rind e û însanekî rind e dibe erê. Ê hêdino tim wê dibê tîne di xîlalî fetrê wê dibê tîne ala sas mabêne wan de tema eleqa çêdibe. Ê her tişt mabêne wan de çêdibe. Tiştê hona yenî yasox dîsa ma bêne windo çê dibê. Elmhim yenî weadê zewacê dayê qîzikê ye. Hêdî hêdî işte qîzik aşiqê dibe, aşiqê qîzikê dibe her di pir ji hev hez dikin. Ê di fikirê dibe ez kê niha ji tu vayê min nîşan kirî ez kê ji tu herim nîşanê xwe vegerînim. Dorê mişkilokê derdixê, mişkilo derdixê ji te seba ku belkî yanî nîşanê xwe mucerred ku bes mişkile derxist ê her di mol bot him molî molê wî him molê qîzikê di nêxiro vekirin ser sêr do. Dî ku anê nê qoloyne ev û mesela ne qoloyê nikonê qîzikê bi terkînê yanî vê qîzikê merî xwe nîşanlî xwe nikonê bi terkîn dî ku pir çetin e. Çi bikê çi neke nizanê heyirî Tam muşkila qîskê dinê jî yanî eleqeyê wan bînî bîyê jin û mêr e yanî va me ya de ra. Yanî her tişt di mabênê wan de heye. Ê ne konê vê biterkînê û ne konê vê bixwaze. Yanî heyîrî ke çi bike ye. Ji te eleqeyê wan çend meha wanî derbas dibe, ê rî zewacê vî te Nîşan lê wî ê Rodbê mecbûr di zewîcê ku rê di zewîcê jî xeber digê ew ê digê meya de. Meya de bû dila dibe bû dila dibe telefon dikê telefon dikê cewab node. Telefon dikê telefon dikê cewab node. Rodbê di whatsapp de mesaj dişînê. Cere ye zîtkê te mekteb mikenî tu însanekî derewçînî tu winî tu winî hez zor şûrî jere dikê. Dibê xeyo zaten Te niha yekî zewicî ku te min bixwezî jî ez te noxwezim. Yanî ev te re nomînim. Were bes mehekê min bixweze bi sebe ber xelkê. Û diro jî me berde. Bes ino ber xelkê ino bê ez yanî zewicî me. Û diro jî mehe heta mehekê me berde. Berdigerê serdigerê dibê dibê temam dibê erê û înşallo û ez e bikime û bînê tu dixwezî wê bibê û tim ji qîzikê re wenî dibêjê. Qîzik dibê la bes were vê xeletê xwe selh bike û dîsa me berde. Ew tim ji qîzikê re dibê hîro û seba de û zira tenê û bire bimîne û niha û siba heta di tolî salê du hezar û hejdeh de Temo pir vaya rîsala ji re dişîne. Hêdina nefsî.

Tezkerê qut dike ê emrê ji xwe û dî xwe û jinê xwe re. Divê belkî ez erm emrê li emrê tişkî nefsî min mirtah bibe. Dorê emrê dîsa jinik qîzik ji ber tehdîda dişîne dibe got ez ê te hûnî bikim, ez ê te rezîl bikim, ez kê werime kuştina ez ê bînim. Berî ez werime kuştina ez ê ser te ji xwedî te re û ji jinê te re û ez ê ji giyo re ser meselê te bêjim û mêrik dîsa to digire bû derdê.

Ancak ez vê bikujim ku ji vê xelos bim. Ê Temo zonê qîzik çi wext dorê şixul ji kur çi wextê li kur disekinê û di kuro derdikevê dorê kê derê li hêvî teksî disekinê teksî wê dibê dorê şixul dorê vê cîmo qifê boso. Li hêvî qîzikê hema sibî zû dorê. Li hêvî qîzikê disekinê ku qîzik were Enî nê to xwe qîzikê bikujê. De berê qîzikê çi gotî dî xwe ro? Dî xwe ro gotî onê xûrta kêş de winî winî yonî ji min hez dikê û tim rî min qut dikê û ez jî guh nodimê kê ez tirsim vû min xetif bikê. Teban meselê din e ji dî xwe re nobij nobij û nûmo bêne me de her tişt heye. Bes dibêno li pê min dorê ez jî guh nodimê kê ez tirsim Yanî min xetif bike tirsim yanî min birivîne tirsim min tiştekî bike ez ji vî kurkî pir tirsim. Yanî ji dî xwe re wî dibe kurd dî xwe dibe tiştak nobe qîzo min yanî her ku yekî yekî pê yekî çûke birivîne ke nizo min çi bike. Elim yên dî hoj e dayeke pê heye yanî ino yekê nûv xwe şodî bi qîzikê re yanî wenî dike. Yanî ala esas ino qîzik dibêje yanî veyekî ezar e. Elmhem di nêrê qîzik ji wê de te ye, çav li qîzikê dikeve, va çi dike û kesek li ziqoqê tune mile tek tûke ye. Şefoq e saet hîn şeşo re ribî kême. Denê hîn şefoq e. Wargo erebê xwe dûr dike di holî poşî re. Qutkê qîzik ji dûnê rê qutkê di piştê de li qîzikê dixe.

Ştu tahqîqê kê bi dî wê re vekin dî wê cilo dibêje ku vo kê kirî vo şodî kirî. Dibê şodî kî dibê dî qîzo min berê min re gû. Gû ya kê şodî ye ez jê tirsim wê kê min bir vînê kêl min wenî bike kêl min wenî bike dibê qîzê min vono vo doyê vo însono dibê min wenî kirî ye. Yanî hê tinê voyo ye dibê kes xêncê vî tinê. Wela dibê qîzê min dijminê xwe tine in.

Hêb nol xwe di nê meselekî dibêjê dibê erê min kuşt dibê min xelosî xwe jê nedî. Meselek gîj wan ro dibêjê bînê ku min ji we re gotî dibê ji te min xelosî xwe jê nedî tu min tehdîd û ji min re dişînî tu min wînî dikê. Elmuhim şirto dibêjê ne tu bêjî ino nefsî miteebî ne tu bêjî ino min re îktîob çêbû tu neqose wê mesûliyetî bû.

Vê vîdyoyê min neşir bikin û vê vîdyoyê jî ecab bikin û ji qenatê min de jî îştîrak bibin ku min çi wext vîdyo daxist bira bo ege. Şeva we bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.